Ähliňize salam. Bu dersimizde bir funksiýany başga bir e, faýlyň içinde, başga bir koduň içinde nädip ulanmagy görmek üçin, ýagny iki sany faýlyň arasyndaky funksiýalary birisi-birisinde alyş-çalyş edip ulanmak. Meselem, men şu ýerde ýöne oň üçin ikisem şol bir papkanyň içinde bolmaly ýa-da Özüňiz girden wagtyňyz adres papka location ýazmaň bolýan o gyn bolar. Ikisem bir papkanyň içinde goýdum şu ýerde test bir test skript meň iki sany funksiýam bardy. Nämedi olar? Bir quarks biri arks üçindi. Geçen iki dersimizde görüpdik bulary. Indi men şu ikisini başga bir faýlyň içinde ulanjak bolsam, täzeden ýazman şu ýazanlary ulanjak bolsam. New file diýen meselem näme diýeýin python file munam save edeýin. Näme bolsun test 3 diýeýin meselem. Şeýdip save etdim. Indi men şu ýerde funksiýa diýip bir funksiýam bar. Bu ýerde de quarks bar. Indi men şul funksiýany we quarks ulanjak bolsam hatda şul dursun meýli ady. Nädip almaly men şuny? Näme edýän? Şu haýsy faýlyň içinde dur? Test biriň içinde dur. Funksiýaň ady? Funksiýa. Bolýar. Onda maňa nirdäki funksiýa gerek? Test birdäki. Näme diýýär? From test bir diýen. Test birdäki, ýagny paý ýazmagyma gerek ýok. Python-yň içinde ýazýar onuň üçin. Test birden diýen. Nämäni import edip al diýýär? Import haýsy funksiýany? Funksiýa atly Funksiýa, funksiýany alýan. Bolýar. Şuny işletjek bolsam, nädip işletmelini men? Normal şu ýerde funksiýany nädip işletýän bolsam, meselem, şu ýerde işletmek üçin näme etmeli bolýan men? Funksiýa diýip çagyrýan özüni. Içine argumentleme ýazýan, meselem, 12, 34, 55. Soň näme edýär? Şolaryň jemini çykaryp berýärdi maňa. Indi men şuny Şu ýerdäki funksiýany, şu ýerde import edenligim üçin, men şu funksiýanyň koduny ýazman göni özüni çagyryp ulanyp bilýän. Näme bolýar göreliň. Nämeli ady? Py test 3 nokot py. 102 diýip çykaryp berdi maňa näme etdi? Şulaň jemini çykaryp berdi, jemi 102 çyndanam. Onda näme edýän men? Bir funksiýany ulanjak bolsam, ilki bilen hemmesini bir papkaň içinde, folderyň içinde save edýän, ulanjak faýllamy, onsoň haýsy faýl bolsa şol faýlyň adyny ýazýan, nokatpaý gerek däl. Onsoň näme edýän, şol ulanjak funksiýamy import edýän. Funksiýany, meselem, indi başga bir zat edeýin. Test ikidäki Quarks funksiýasyny ulanaýyn men şu ýerde. Näme edýän onda? From diýen, test iki diýen, import, näme edip aýry funksiýamy? Quarks. Indi men şu ýerde funksiýanyň ýerine funksiýa mum dursun. Hatda şeýdip print edeýin men şuny. Näme bolsun? Print diýen. Şundan geljek zady näme? Indi print ikinji ýerde. Näme diýen funksiýa. Funksiýa diýen nämem meniň nämem. Şunu print edip göreýin. Ine şu funksiýany kyndan diýip çykarýar. Sebäbi ýokarda da print edýän üçin men şunu häzir print etdirmäýin aňyrda aýratyn print print etjekdigim üçin şunu return diýeýin. Şu return diýip alaýyn. Bunu save edeýin. Munam print däl-de return diýip alaýyn. Munam save edeýin. Indi funksiýa kyn şu ýerde işletjek. Print diýen başga näme gerek? Quarks işletjek soň. Quarks-yň kynam aýratyn print edip görkezelim. Funksiýamyz näme? Quarks ine özi görkezýär şu ýerde. Quarks-yň içinde nämeler gerek maňa? Quarks funksiýamyz näme edýärdi? Sanlary alýa jemini çykaryp berýä bulam bolýa. Farkskyň içinde de näme edeýin şo sanlary bereýin. Ýöne ilki bilen at bermelidi muňa. San bir on iki diýýän. San iki näçe? Otuz dört diýýän. San üçem meselem elli alty diýýän. Save etsem. Täzeden işlesem ine funksiýamyňkam ýüz iki, kwarkskyňkam ýüz iki. Näme? Şo bir meňzeş sanlary berdim jemlerini alyp berýär. Onda meň indi şu funksiýa Şu funksiýam, ýagny şu ýerdäki funksiýa şu faýlyň içinde işledi. Näme etdik? Şu ýerden import edip aldyk. Biz täzeden ýazmadyk. Onda biz bir bar bolan funksiýamyzy başga ýerlerde import edip, şeýdip ilki bilen faýlyň adyny, onsoň ulanyjak funksiýamyzyň adyny ýazyp, import edip alyp, şo ýerde ulanyp bilýäs. Ine şular ýaly edip biz funksiýalary bir faýldan başga faýla geçirip ulanyp bileris. Neden stop etmedin meni?